हँ हँ हँ सर बुढ़िया बुढ़िया दादी बनि गेल छै अभी देख सकै छियै अपने सब

देख सकै छियै अपने सब सीधा जाइ छै ए तोर एतै छै गा देखी कतऽ मारली एतै छ मोटका लोक सीधे छै ने भागा ओइसे भागा कान खोर फोड़ देतौ भागा तऽ देख सकै छी फोड़ देतौ भागा भागा अलसी भागा अलसी भागा भाग भाग भाग भाग भाग

अपने सब देख रहल छी ई जे व्यक्ति जुड़ल छै जे एक बार हम सब रखने रहिए प्रोग्राम तऽ ई फोड़ लेने रहे लगातार दू दू बार फोड़ लेने रहे आ आइ होली के दिन छियै तऽ आइ लास्टे में एकरा दिलियै ताकि फोड़ देते तऽ आइ इहो जेना हुसि चुकल छै लेकिन फिर भी अपन मिहित जारी रखना छै उम्मीद रखना छै कि फोड़ देते मटका के और दर्शक सब देख सके छे कते ज्वाइन छे कते माहौल छे बच्चा सब को उमंग और हमारे सब्सक्राइबर सब से हो रहे ते हेतु ओकरे कहल पे वीडियो बनाल गेल छे त हमर सब फुल से लाइक सब जुड़ब काफी अच्छा माहौल

लाठी के नोक से सब भागि रहल छै अभी देख सकै छियै आगा मे घैला पोछा मे दबा नहि नहि ओ महसूस कर रहल छै अने नहि जेबै देख सकै छियै ओ अपने आप बुझि गेलै जे ओने नाला भए सकै छै चुप गए

बहुत अच्छा दू दूटा व्यक्ति जे फोड़ देलकै केना लगलै अपने के फोड़ के एकदम नीक एकदम नीक लगलै पुरस्कार तऽ छै नहि सकला के देवला अपने सब शुरू से लास्ट ले देखले अपने सबके वीडियो केहन लागल आइ होली के दिन छै होली के दिन जे छै सब केओ के इंटरटेनमेंट करे पड़े छै ताहि दुआरे हमरा सबके एगो मटका फोड़ कार्यक्रम रखले छलियै मटका फोड़ कार्यक्रम में बच्चा सबके मटका फोड़लियै बहुत बच्चा नहि फोड़े सकलक जे दूटा बुढ़वा नेता सब युवा जमनका सब छलै ओ सब फोड़ि देलक अच्छा खुशी वाला बात छी तऽ ते नहि तऽ अपने सबके केहन लागल वीडियो प्रतिक्रिया सलाह सुझाव सेहो देब आओर अपन अपन राय सलाह कमेंट मे लिखैत आओर बच्चा सबके उमन सब बढ़ाइत रहू आ एहने एहने वीडियो सब कार्यक्रम सब करैत रहू ताकि ओ सबके आइ होली के दिन छै एहन गम केलियै तऽ कुछ मजा इंटरटेनमेंट ओहो सबके भेलै तऽ बस आय एतबे रहे वीडियो लेकिन शुरू से लए कऽ अन्त तक अहाँ सब फुल वॉच करबै ओना भी मिस्टेक भए जेतै तऽ छोट भाय समझ कऽ माफ करि देबै जेतै तऽ अपन राय प्रतिक्रिया सेहो देखा देबै तऽ ई वीडियो देखै वला चैनल मे फेसबुक मे भेटत यूट्यूबो मे भेटत फेसबुको मे यऽ फेर नाम छै देखै बला फेसबुको मे भेटत अहाँके हैश टैग बिके वाला सर्च करबै चलि जेतै सच्चे हॉल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम मे भेट जेतै तऽ सच्चे अहाँ लेबै चलू अहाँ सबके होली के ढेर सारा शुभकामना हैप्पी होली हैप्पी होली खाओ मुर्गा तुर्गा मनाओ बियर तियर हैप्पी होली